Шуңа аларның каеш, чылбыр, бастыргыч пружиналарны бушату буенча таләпләр моңарчы яшәп килде. Инде ул алга таба да шул таләпләр буенча эш дәвам итәчәк, әмма ләкин инде менә яңа төр техникалар кайту, бу инде яңа төр техникалар да безнең гидравлика һәм электр өлешләре күбрәк игътибар бирүне сораячак. Инде Бүгенге көндә кайткан комбайннар чыннан да жесткий күләм, менә теге бала чага ничек компьютерда уйнап утыра, шунысы мага эшләргә шортлар тудырылган, ләкин менә шул эшләй торган шортлар да тудырылган электр җиһазларын, мониторларны, инде менә шул безгә киләчәктә ябык ангарлар Га бу техникалар урнаштыру буенча зур гына хәрәкәт ясарга кирәк булачак хуҗалыкларда. Бүгенге көндә инде ул башкарыла. Таң, Чишмә, Нигез агрофирма Актаныш хуҗалыкларында. Әмма ләкин инде техниканы саклыйбыз дип, ул теге амбардагы бер бушаган почмакка техниканы тыгып кую гына техниканы саклауга ярдәм итмәячәк. Инде ул безнең паркларда Аерым махсус заданиеләр төзергә кирәк булачак. Менә аның буенча инде беренче башлангыч булып менә безнең Кам хуҗалыгы Теләкәй бригадасында комбайннар өчен ябык типта ангар ясады бит инде. Менә шул типта безнең башка хуҗалыкларда да комбайннарны, игәлекле тракторларны, тыгардай урыннар һәм комплексларны инде әлбәттә тыгардай урыннарны тәэмин итәргә кирәк булачак. Карап чыгулар буенча инде ул техниканы сакларга кую, әйткәнемчә, ниндидер бер көнгә билгеләнеп, шул көнгә эшләп бетерү генә түгел, ул көндәлек, ел дәвамында алып барылырга тиешле эш. Аның инде кыска срокта саклау дигән йөгерсә бар бит, ун көнлек. Бу очракта инде техника чыкмаса, эшкә чистартылып, Майлы серләр майланып куела һәм озак срок бу саклау, менә бусы инде кышкы этап, бусы инде шул ук ремонтны да үз эченә ала бит инде. Барлык төп узеллар салындырылып, дефектовка дигән әйбер буенча менә безнең инде быелгысы елны инде Нәфис Азганович белән борчылып та йөрдек инде, чынлап та комбайннар буенча инде без электән комбайннар, иске комбайн булгач, бар өлешен дә ремонтлыйсы булгач инде, салдырып, аны дефектовка, дефектовкадан соң инде менә безнең ремонт өчен участокларны да сельхозтехникада кире җанланып килә бит инде, подворованиеләрне төшертү буенча үзебезнең хәрәкәтләр рәвашкара дирек. Менә быелгысы елны инде комбайннарның бу подворование шулай ук инде башка төр иләк системаларына чынлап дефектов эшләнеп бетте дигән фикердә түгелмен, менә шуңа инде Алга таба менә бу хуҗалыкларны карау вакытында тагын бер тапкыр шул ук үзебезнең механик җегетләргә инде, механизаторларга да барып җитеп, чынлап та бу эшнең кирәк икәнен аңлатырга иде. Безнең инде хуҗалыкларда, парклардагы барыбер әле механизаторларга игътибар, аларга шартлар тудыру буенча хәрәкәтләр Тиешле дәрәҗәдә канәгатьләнерлек түгел дип әйтергә кирәк. Чынлап та, без инде бик күп еллар фермада яттык бит инде. Ферманы төзекләндерәбез, дә акча аннан керә. Но инде барыбер адәм баласына эш шартлары тудырмыйбыз икән, безнең инде менә хәзер Кадрлар буенча да проблемалар барлыкка килә башлады. Инде җегетләр, яшь егетләр карыйларлар, кайда ничек түләнә, нинди условиядә кеше эшләй, разбирать итәләр. Шуңа инде менә теге хуҗалыктан хуҗалыкка сикереп йөрүче җегетләр дә бар. Күренеп тора, күңелләре шушы авыл техникасы, авыл тирәсендә бутала. Моны инде үзләренә җүнле шарт юллыйлар. Шуңа инде менә аларга Теге хөкүмәт биргән поддержкалар бар, но инде үзебездән торганда эшләргә кирәк. Үзебездән торганда эшләргә кирәк. Алга таба инде шул ук шартлар тудыру буенча менә нәрсә дәвам итә үтте. Техниканы инде барыбер безнең менә сиңа чиләк, әнә тегендә бар күл буенда җуарсың ди торган түгел. Электән Андый чорлар да үтте бит инде, пожарный машиналар белән кур буйларында иркенләп юып яталар иде комбайннар, хәзер инде экология мәсьәләләре буенча. Аны да без булдыра алмыйбыз, ул шартларда эшли алмыйбыз, шуңа инде мойкалар барлыкка килергә тиеш хуҗалыкларда. Бу хәрәкәт буенча инде менә кичә дә кара биргән чагында күңелле иде, нигә шул комиссия алдында да күңелле, механизаторлар Монда инде, болай гына әйткән чагында, менә безнең Мойкабыз дип, шатланып күрсәтеп йөргәчтен, менә инде бу Актанышта да җук формасында менә нигез дә инде. Нигез хуҗалыгында даже суны җылытып, кыш көне җуарга шартлар тудырып эшләп яталар. Менә соңгы елларда инде шушы нигез хуҗалыгын бигрәк тә аерым телгә алып китәсе килә. Җүнле якка хәрәкәтләре булды шартлар тудыру буенча. Шулай ук инде башак хуҗалыгыбызның һәр елдагыча механизаторын да һәм инде техниканы саклау буенча да комплекслы эш алып бара. Шулай ук Чишмә хуҗалыгы менә һәрдаим рәвештә бу мәсьәләләргә һәм инде общем алганда анда куркынычсызлык мәсьәләләренә җаваплы караш белән аерылып тора. Шуңа инде башка хуҗалыкларга да шушы дәрәҗәгә, шул биеклектә аны җитәргә иде бирәсе килә.